Aus der Brasserie beim Louis op der Liberatiounsplaz hei zu Dikrech. Dëse Bistro gëtt et elo ongeféier siwe Joer an kuerz virun der Pandemie, do huet hei de Jeff Weicherding iwwerholl. Gudden Owend Jeff. Gudden Owend.
Jo, kuerz virun enger Pandemie, dat war natierlech net esou geplangt, mee wéi ass et am Fong hei dozou komm, dass de hei. Iwwerholl hues, well am Fong geholl kënns du aus engem Depositärsbetrib. Genau, mir hunn en Depositärsbetrib. Allerdéngs e Lokal selwer ze féieren, dat huet eis och nach ëmmer interesséiert. Et huet eis och Spaass gemaach. A wéi dat Lokal hei dunn zum Verkaf stoung, mir hunn d'Lokal natierlech och kannt scho virdrun an och schonn hei zwee emol heihin ein drénke komm. Dikrech hu mer och kannt. Dat heescht, mir hunn och net laang gezögert, fir dunn direkt zouzeschloen an dat Lokal hei z'iwwerhuelen. Éischtens well et och e flott Lokal war, en neit Lokal, an wou mer och soten, do ass Potenzial dohannert, do kënne mer och eppes draus maachen. Do koum natierlech eng schwiereg Zäit, déi Dir awer eigentlech ganz gutt gemeeschtert huet, well heiansdo ware richteg Schlaangen hei virun der Dier. Genau, dat war ganz am Ufank, ebe wéi et lassgaang ass mat der Corona-Pandemie. Wosste selwer nach net wéi mer et sollten organiséieren. Et war wierklech Neiland fir eis an bon no enger Woch hate mer den Dréi och eraus an lo ass et och lass gaang. Do sinn d'Leit wierklech gelaf komm fir kënnen eppes z'iessen ze bestellen.
Dobäi gefrot war nach laang net nëmmen déi beléifte Burger. Beim Louis kritt een e bësse vun allem, vun. Flambées, Spare Ribs, Fish and Chips iwwer Steak de Boeuf, Filet de Dorade bis zu Zaloten ass hei bal fir all Goût eppes dobäi. Natierlech ass och all Dag e Plat du jour virgesinn a verschidde Suggestiounen. Mat esou vill Variatioun am Takeaway hunn si d'Pandemie also beschtens iwwerlieft a sinn och elo all Dag déck besicht. Dem Louis geet et gutt, esou gutt, dass elo esouguer eng Renovatioun am Gaang ass, mat dobäi flotte Pläng. Iwwer déi wëll de Patron zwar elo nach net schwätzen, an e puer Méint dierfte mer do. allerdéngs méi gewuer ginn.
Wien kënnt dann eigentlech heihin a wien schwätzt Dir ganz präzis un? Ech mengen, Dir hutt och de Weekend, ass hei richteg Tamtam fir déi Jonken. Genau, et hänkt vun den Auerzeiten of. Eis Clientèle ass un sech vun bis, et kommen der vill ausserhalb, et sinn der vill Lokaler déi heihinner kommen, e bësse vun allem ass hei, freides, samschdes owes. Do ass e bësse méi jonk, dat si bësse méi déi, déi méi lëschteg sinn a gär een drénke kommen. Mä do hu mer ëmmer en DJ, do ass dann Party bis dräi Auer, fräi Nuecht. D'Dëscher komme raus, datt d'Leit och e bësse kënnen danzen, een drénken. An da fir déi, déi laang feieren, hutt der och sonndes moies awer eppes geplangt? Et ass richteg, do hu mir sonndes Brunch, awer nëmmen eemol de Mount. Wéi gesot, do ass dann eng ganz grouss Auswahl un Iessen, vu waarm op kal, vill selwer gemaatenes dobäi, gréisstendeels selwer gemaat, wou d'Leit dann einfach kënnen moies heihinner komme mat hire Kollegen, mat der Famill hire Moie verbréngen. Si sinn net gestresst beim Iessen, d'Läit genuch um Buffet. kënne sech e gemittlechen no e Moie maachen. An da probéiert der awer natierlech och ëmmer nei Saachen aus. Ech mengen, Dir hat elo viru Kuerzem en Altweiberbal, wat bis elo nach net ginn ass. Nee, richteg, en Altweiberbal hate mer nach net. Allerdéngs, d'Jore virdrun, egal wéi een Owend dat ass, egal ob e Feierdag dono ass, wa mir eng Aktioun kënne starten, wa mir kënnen en Owend organiséieren, da si mir natierlech dobäi. Dat heescht, wéi d'Fuesent zum Beispill, dann ass hei och ëmmer déck eng Glace dran. Boah, ech mengen d'Fuesent, do maache mer 4 Deeg laang hannerteneen eppes, kréie mer all net vill Schlof an ech mengen d'Lyon och net.
D'Fuesent dëst Joer am Februar war allgemeng méi roueg. Dat gëtt awer elo an 3 Wochen alles nogeholl, da gëtt et hei zu Dikrech nämlech eng éischte Kéier eng Kavalkad

Jo Sandro, elo hate mer eng keng Kavalkad an elo eng méi spéit Kavalkad. Endlech kënnt se nees. Üübt der vläicht awer schonn fir eng Summerkavalkad? Dat vläicht nach net grad, et weess een net, ob dat kënnt, mee mir hu jo a sech eis Prinzipien hei zu Dikrech an wou mer soen, Äschermëttwoch ass alles eriwwer. Dëst Joer hu mer eng Ausnam gemaach, ganz einfach, de Grond ass deen, mir hätte se kënnen ofsoen, da wier eben näischt gewiescht, mee all déi Jaren oder déi zwee Jare virdrun an der Pandemie hunn d'Veräiner ewell relativ vill gelidden a vu datt d'Veräiner awer, hei zu Dikrech och relativ vill Suen op der Kavalkad verdéngen. Dat heescht, déi Stänn ronderëm d'Kavalkad, also viru, war et eis awer immens wichtig, fir se lafen ze loossen, och wa mer se ausserhalb vun der Saison lafe loossen. Mee op wat kann ee sech dann elo astellen? Ech huelen un, do ginn awer verschidde Saachen, déi wäerten änneren, ausserdeem, dass hoffentlech d'Wieder och nach besser ass. Also et natierlech fir ze hoffen, datt d'Wieder gutt ass deen Dag. Mir wäerten d'Engelcher jo hoffentlech op eiser Säit hunn. Wat dëst Joer ännert ass haaptsächlech, mir ginn net méi an der Gilsdefer Strooss fort, mee mir ginn aus der Rue de la Rochette fort. Dat heescht, de Cortège gëtt an der Mäertensstrooss opgestallt. Dat ass vum Logisteschen hier vill méi einfach. An déi Leit, déi eben an der Gilsdorfer Strooss wunnen, sënn net grad esou duerch den Dreck an esou weider belästegt. Wou mer awer och nach eng kleng Ännerung hunn, oder vläicht bësse méi eng grouss Ännerung, Mir hunn zwou Plazen, déi mer virgesinn hunn, déi mer Family Places nennen. Dat engt, dat ass am Park beim Recettebüro. Dat anert, dat ass op der Esplanade direkt virum Promo-Zenter. An dat sou fir eis zwou strategesch, zwee strategesch Punkten, déi mer hunn, wou mer denken, datt Famillje mat Kanner kënnen hikommen, wou mer eeben zwou alkoholfräi Zone maachen op der Kavalkad. Dat ass eppes ganz Neies. Dat heescht elo net, datt een net dierf mam Béier eng Kéier do derduerch lafen, mee et ass eeben op esou vill Meter lénks a riets vun deenen Zonen ass néierens e Stand, wou Alkohol verkaf oder verdeelt gëtt. Dat ass eebe fir d'Kanner och e bësse méi ze schützen an datt se net grad op deene Plaze stinn, wou e bësse méi exzessiv gefeiert gëtt. Fir de Rescht wäert awer alles wéi gehabt sinn, erëm genee esou vill Ween, alles genee esou schéin. Also fir de Rest, mir hu bal esou vill Ween. Mat de Ween hu mer e bësse erofgeschrauft, well mer d'Qualitéit wëlle eropschrauwen. Dat ass een Haaptgrond dofir. an eben och mat Zäite wëlle fäerdeg ginn, well mer eben drop hischaffen, datt mer och an der Seeërei erëm wëlle e bësse méi Leit hikréien, datt d'Leit e bëssen éischter kënnen erëm ufänken, also déi, déi matginn, et si meeschtens d'Participanten, déi als éischt eben do sinn, datt déi do kënne feieren an ebe bis an d'Nuecht eran. Dëst Joer hu mer och eng kleng Ännerung an der Seeërei, Mir hunn den DJ Eldo, dee bekannt ass fir seng gutt Stëmmung, déi e mécht landeswäit, an ech denken, datt dat och nach e klenge Surplus ass, fir eng kleng Opwäertung vun eisem, wéi mer et elo dëst Jahr nennen, eisen After-Kavalkad-Party, déi mer hunn. An da gëllt natierlech, d'Leit drop opmierksam ze maachen, ab 12 Auer ass hei Schluss mat den Autoen. Dat ass ganz, ganz wichtig. Wann Der wëllt eraus aus Dikrich oder wëllt eran an Dikrich kommen, bis 12 Auer Geet dat? Ab 12 Auer sen ass hei Dikrech gespärt, dat heescht hier Versioune sen iwwerall gezeechent an dir musst den Auto auswärts stoe lossen. Wier awer och kee Problem, well mir hun dest Jar, wat eben och nei ass, zwou Navetten bäigesat, dat heescht e Park and Ride ageriicht, deen um Fridhaff do uewen ass, wou d'Navett rof kënnt op d'Kräizung. Vun der Arméi, also wou et erop geet op den Härebierg. An déi aner Navette, déi kënnt vu Steeën erof, wou den Déngens, Park and Ride, vis-à-vis vum Bloen Eck ass. An dee kënnt eeben iwwert de Rond-point vun der Ackerbauschoul erof an de Rond-point Sauer Wiss. An do kënnen d'Leit mat der Hinnerbruesch kënne ewechgeholl ginn. An déi aner Navette, déi mer elo well zënter Jore lafen hunn aus den Däich Wisen, déi leeft natierlech och. Dat heescht, mir hunn dräi Navetten, déi kënnen ugepeilt ginn. A sinn d'Iesselen dann elo prett? Freet Der Iech? Natierlech freeë mer eis. Also mir freeën eis well zimmlech laang. An déi Véierbeeneg esou wéi déi Zweebeeneg, mir sinn alleguerte prett a mir freeën eis op den 8 Mee. Ok, da wënschen ech iech bonne Chance. Villmools Merci. Et kënnt also nees Liewen op zu Dikrech, d'Fester kommen erëm un d'Rullen. Esou konnt dëst Joer dann och no zwee Joer Paus endlech nees e richtegen Ouschtermaart ofgehale ginn. Mir ware fir iech bis laanscht luussen.
A gläich um éischten Dag war dofir och schonn d'Sonn um Rendez-vous. De Syndicat d'Initiative konnt sech glécklech schätzen, um 11 Auer moies goung et lass a scho fir Mëtteg war d'Liberatiounsplaz gutt gefëllt. An wéi gefält et Iech hei um Ouschtermaart? Ganz flott, et ass wierklech vill lass a mat deem super Wieder kann ee sech net beschwéieren. Ass et deng éischte Kéier oder sidd der scho méi dacks hei gewiescht? Nee, et ass meng alleréischte Kéier. Ech wunnen elo nei hei zu Dikrech, dofir profitéieren ech fir bei all deene Fester derbäi kënnen ze sinn. An wat sot der zu deem heite Fest elo? Hat der iech dat esou erwaart? Ech muss soen, et si méi Stänn do wéi ech erwaart hat. Ech hunn och scho bëssen do rëm eppes kaf. Et ass wierklech flott och déi lokal Leit bëssen ze ënnerstëtzen, zemools no där schwéierer Zäit ass dat ëmmer gutt.
Och fir e Patt oder e gudde Maufel op der Haaptplaz an Dikrech sëtzt een och ebe perfekt. E Must, dat ass do déi bekannten Tarte flambée vum Ouschtermaart. Déi allerdéngs gouf dës Kéier fir eemol net vum Syndicat, mee vun der Amicale vum drëtten Alter zerwéiert. Just den Ouschtermaart hu mir et iwwerholl dono, well se eis do gefrot haten, do, wann s de wëlls present si mat engem Veräin, da wär et fir Tarte flambée ze maachen.
An dat läit Iech jo och.
Éischtens läit et eis do an zweetens si mer erstaunt, mir hunn e ganz gudde Succès. An ech wëll speziell Merci soen eise Memberen, well mir haten esou vill Memberen, déi komm sinn do, déi gesot hunn, hei mir komme lo bei Iech ze Mëtteg iessen. Den Ouschtermaart, dat sinn natierlech och ëmmer déi flott Stänn mat ënner anerem Ouschterdeko oder Handwierksaarbechten, wéi zum Beispill dee vun der Madamm Malou Kohn-Meyer, déi dat lescht Joer och um Ouschtermaart Leit vum Syndicat deelgeholl hat. Den Ouschtermaart dobaussen, dat huet si sech natierlech net entgoe gelooss.

Jo, ech freeë mech ëmmer erëm fir dobäi ze sinn. Den Ouschtermaart huet ebe seng Unhänger, souwuel ënnert de Visiteuren wéi och ënnert den Aussteller. Eng grouss Nouveautéit gouf et trotzdeem. Déi Kéier hat sech och e Grupp vu 6 Artistinnen zesummegedoen, fir hir Tableauen an aner Konschtwierker emol eng Kéier dobannen unzebidden. Eng Initiativ vun enger Dikrecher Proprietärin, där hiert Lokal zur Zäit eidel steet. A well mech der Maat elo dëst Jahr mam Weder fir eis Biller, 't ass elo a part dodrëms gaangen elo vläicht net an enger Schauer ze stoen, obschonn se elo wierklech nach gutt ass dobaussen, am Maart sollt jo och zwar gutt ginn, wollt mer einfach awer dat heiten du beibehalen an mir hunn och elo bësse méi ausgestallt wéi mer wollten. Mir hunn du wierklech, jiddwereen huet doheem bësse. alles matbruecht wat e sou gemaach huet, gebitzt an a gebastelt a gemoolt an jo. An dobäi haten déi 6 esou e Succès, datt si elo vläicht op de Goût komm sinn, fir méi aus hirem Hobby ze maachen. Ma dach jo, vläicht maache mer eppes, mol kucken. Mat sou enger klenger Kaffisstuff Dobei oder mat Taarte baken an Kichelcher maachen. Mir hu secher bëssen op de Goût komm. Puer Dëscher, puer Still ran an gudde Kaffi. Mol kucken. Mol kucken wat den Ouschtermaart also soss nach alles ervirbrénge kann.
Bretzelsonndeg läit zwar schon e bësselchen zréck, trotzdem wollte mer iech och den. 35. Bretzelscortège vun der Confédération Liewensmëttelhandwierk asbl net entgoe loossen. Fir d'éischte Kéier war dësen Ëmzuch nämlech Enn Mäerz och zu Dikrech passéiert.
Do hunn der vill net schlecht gestaunt, wéi de leschte Mount um Méindeg viru Bretzelssonndeg op eemol dës Trupp duerch d'Groussgaass gezu war. No zwee Joer ouni Al de Krich a Kavalkad ware esou vill Jumm scho laang net méi an der Alstad ze gesi gewiescht a waren d'Leit deemno begeeschtert. Ëmsou méi well et net nëmmen eppes ze kucken an ze lauschteren, mee och nach fir ze schmaache gouf. D'Pandemie huet eis aner Säite geléiert an opgewisen an dat hei sinn dann kleng Momenter vum Bonheur déi. Déi de Leit gutt doen, eis gutt doen, dass mer bestätegt sinn. Mir, dat sinn ewell net méi just d'Bäcker an d'Patissien, mee och d'Metzler, d'Mëller an d'Traiteuren, déi sech an der asbl Liewensmëttelhandwierk zesummegedoen hunn. An dofir gëtt d'Traditioun vun der Bretzel neierdéngs dann och net méi just eleng an der séisser Variant gefeiert. Natierlech, also well mir jo elo ewell d'Liewensmëttelfederatioun, soss waren et jo just d'Bäcker. déi de Bretzelsëmzuch gemat hunn an do hu mer virun, et lescht Joer fir d'éischt, datt mer eng méi eng speziell Versioun haten, hu mer gesot, ok, dat ass gutt, mir als Metzler, mir maachen dann och eng Metzlesch Bretzel aus aus Mettwurscht am Fong geholl, fir dann awer mat kënnen dobäi ze sinn. Grouss a Kleng, Jonk an Al, si all waren dann och einfach happy, emol erëm endlech nees eppes gebueden ze kréien. Virun allem déi freedeg Kläng vun der Harmonie vun Harel, déi d'Liewensmëttelhandwierker begleet hunn, sollten mol nees fir eng richteg flott Ambiance an de Stroosse vun Dikrich suergen. An de Comité vun Al Dikrich, dee konnt sech bei där Geleeënheet schonn emol nees e bësse waarm lafen fir d'Al Dikrichfest am Juli. Als Héichpunkt vum Cortège kruten si um Enn héichoffiziell eng Bretzel iwwerreecht. Mir hunn dann d'Chance gehat fir eben duerfen ze prouwen, well eis Gemeng jo verhënnert war. Dunn hat d'Liewensmëttelfederatioun gefrot, ob mir net awer kéinten derbei si fir dat Ganzt e bësse méi folkloristesch ze gestalten. Hu mer natierlech net nee gesot. Mir hunn natierlech och bei der Gemeng gefrot. An si hu confirméiert, datt kee vun hinne konnt do sinn. An dofir hu mer dat dann natierlech gär gemeet. Et ass eng kleng Prouf, kucken, ob d'Box an de Kostüm erëm passt. An si passt.
Also am beschten elo net méi ze vill naschelen, fir datt d'Fest den 8.7. och starte kann. Dikrich war natierlech elo net déi eenzeg Etapp vum Cortège. Scho virdru waren si ënner anerem am Ettelbrécker Spidol passéiert. An nom Zentrum vum Dikrech goung et och nach op den Härebierg, Net nëmmen huet d'Liewensmëttelhandwierk asbl an der Pandemie decidéiert, nieft der Stad och op aner Plazen am Land ze zéien, mee dobäi an engems och Merci ze soen. Bretzel sinn zwee Äerm, déi anee gräifen. Et si vill Leit, déi krute gehollef an där Zäit vun anere Leit. A virun allem déi Leit, déi gehollef hunn, deene wollte mer domadder e Merci ginn, eis Unerkennung als Liewensmëttelhandwierk ginn. An dofir si mer op den Tour gaang a wëllen déi Leit, déi déi Zäit wierklech vill geschafft hunn, natierlech och fir ëmmer eis am ganze Liewen do sinn, Déi domadder ënnerstëtzen a bësse motivéieren, jo. Domat kritt d'Bretzel also méi eng grouss Bedeitung vu Léift wéi nëmmen zu enger Persoun. Dës schéin Traditioun dierft domat also sou laang nach net austierwen. Dat nächst Joer dann wäert de Cortège iwwregens an de Minett vum Land zéien.
Si hu sech zwar an der Pandemie net ënnerkréie gelooss, trotzdeem war et eng grouss Freed fir déi 15 Jonker vum Dikricher Jugendorchester, wéi si Enn Mäerz emol nees eng Kéier konnten e richtege Concert ginn. Mir ware bis op d'Generalprouf an den Dikricher Lycée laanscht luussen.
De Jugendorchester vun der Dikricher Musek war eng éischte Kéier 1964 gegrënnt ginn, obschonn dësen zu senger Glanzzäit an de nonzeger Joren eng 70 Leit gezielt huet, konnt dee Succès net oprechterhale ginn. Iergendwann gouf et keng Juniore méi, wat natierlech net gutt fir déi Dikrecher Philharmonie war. De Musekpedagog Bob Minett allerdéngs huet d'Junioren du viru fënnef Joer eng zweete Kéier lancéiert. Mir haten elo d'Chance, datt mer ee vun eise Musikanten, de Bob Minett, deen ëmmer begeeschtert dobäi war an deen dunn hei op der F-Sektioun am LCD. war ee vun der éischter Promotioun, dat heescht déi éischt Primaner, do war hien dobäi an hien huet Musek studéiert. En ass erëmkomm vun der Uni an hien huet sech direkt bereet erkläert, fir d'Jugendmusek ze iwwerhuelen. A wann een natierlech ee jonken, dynameschen Dirigent huet, da kritt een och déi Jongen a Meedercher begeeschtert. An hien huet elo fäerdeg bruecht, an zwee, dräi Joer erëm eng Jugendmusek op d'Been ze kréien, déi dann och elo ufänkt, Sech an d'Ëffentlechkeet ze trauen.
Déi lescht zwee Joer allerdéngs hunn och si misse méi lues trëppelen. De Bob Minett awer huet sech net vun enger Pandemie ënnerkréie gelooss a sengen neie Schüler am Lockdown zwee grouss Online-Challengë gebueden. Een dovun war et doheem Melodien aus Filmer opzehuelen a géigesäiteg een deem anere seng Melodien z'erroden. Doraus gouf dunn de Concert am falsche Film gebuer. Dunn hu mer festgestallt, dass eis Junioren immens begeeschtert si vu Filmmusek. A wéi dunn elo de Lockdown eriwwer war a mer erëm hunn dierfe prouwen, du war séier de Wonsch do, komm mir spillen weider Filmmusiken, dat interesséiert eis. An dunn hu mer der du zesummen och erausgesicht. Dat ass ëmmer wichteg, dass mer zesummen eraussichen, wat och déi Jonk wëlle spillen. An ech sichen dann Arrangementer a wann ech keng fannen, da schreiwen ech se selwer. an oder schreiwen se ëm, fir dass eben op jidderengem seng Besoinen eppes geschriwwen ass, dass jidderee ka matmaachen, egal wéi héich den Niveau ass. An jo, esou koum d'Iddi, dee Filmmusiksconcert ze maachen. A well dat Ganzt jo aus engem Rätsel, aus enger Challenge gebuer ass, bei deem si hu missen erroden, wéi ee Film wéi eng Musik huet, do ware mer och heiansdo am falsche Film, wéi een dat esou schéin nennt. An dofir war den Titel vum Concert séier kloer, Mir sinn am falsche Film.

Déi Dikricher Juniore si wuel eng kleng Ekipp, awer eng ganz engagéiert an esouguer ganz inklusiv. Ënnert deene Jonken ass zum Beispill och eng blann Musekerin an eng mat Down-Syndrom. Déi 15 jonk Museker a Musekerinne si mat vollem Asaz dobäi an hiren Dirigent dann och zimmlech houfreg op si.
Wann ech elo d'Fotoe kucke vun deemools, 2017, an haut, Do ass vill geschitt, do si wierklech schonn erwuesse Leit draus ginn oder bal erwuesse Leit draus ginn. An dat ass immens schéin ze gesinn, dass déi all déi Zäit iwwer eis trei bliwwe sinn. An och eben deelweis elo schonn e puer vun hinnen oder zwee vun hinne si lo säit September och bei deene Groussen an der Musek. Dat heescht, eis Jugendaarbecht dréit awer seng Friichten. Dat ass immens schéin ze gesinn.
An dach muss. Ëmmer no neie Leit gesicht ginn a bleift et net einfach Nowuess ze fannen, virun allem och dee mat de richtegen Instrumenter. Esou e Jugend Orchester muss deemno staark mat de Museksschoulen, ewéi dem Conservatoire du Nord zesummeschaffen, fir déi Jonk och an déi richteg Direktiounen ze guidéieren. Wat an de Museken haut ass, dat ass, dass een Schwieregkeeten huet verschidde Regësteren ze besetzen, wéi elo de Bass, wéi d'Trombonne. Mir haten Eng Zäit vun mir, wann een dickerer Musek komm ass, hate mer 7, 8 Trombonnen. Dovun kann een haut nëmme méi dreemen. Dat ass dann och e bëssen den Equiliber vun den Instrumenter. Duerfir mussen dann och mol Erwuessener aus der Philharmonie eng Hand mat upaken, fir kënnen e Concert ze spillen. Also, wien elo vläicht op de Goût komm ass, dëser flotter Ekipp bäizetrieden, net zécken an einfach mol bei si laanscht luusse goen.
Enn Mäerz huet am Militärmusée eng nei temporaire Expo ugefaangen, déi een sech op kee Fall sollt entgoe loossen. Koreaner aus dem Lëtzebuerger Land, sou den Numm vun der Ausstellung, ass de Versuch fir d'Geschicht vun de fräiwëllege Lëtzebuerger opliewen ze loossen, déi virun iwwer 70 Joer an de Koreakrich gezu waren. Erauskomm ass dobäi eng méi wéi erstaunlech Dokumentatioun. 85 fräiwëlleg Lëtzebuerger waren tëscht 1950 an 1953 opgebrach, fir op 20.000 Kilometer vun doheem ewech engem komplett onbekannte Land géint eng friem Invasioun ze hëllefen. An dat aus den ënnerschiddlechsten Ursaachen. Wéi eng aus Abenteuerloscht, fir kënnen ze reesen a friem Welte kennen ze léieren, anerer wéi den André Ney oder de Léon Moyen, déi den Zweete Weltkrich matgemaach haten, aus Angscht virun engem Drëtte Weltkrich an dem Wëllen, dësen ze verhënneren, oder awer aus finanzielle Grënn.
wou d'Lëtzebuerger Regierung mat der Arméi dat public gemaach huet, datt ee sech konnt fräiwëlleg mellen, ass natierlech och zum Beispill an der Militärkasär, dee Moment nach zu Bitburg, wou d'Lëtzebuerger Arméi logéiert war, och gesot ginn, wéi vill ee verdéngt, wann ee sech fräiwëlleg mellt. An do muss ee bedenken, den Zaldot huet um Terrain, wéi déi Belsch och, also déi Belsch, mat deene mer zesummen dohinner gaange sinn, hunn dat selwecht verdéngt wéi d'Lëtzebuerger, dat heescht 100 Frang den Dag. An dat war e riesen Ënnerscheed tëschent engem Zaldot, deen de Service obligatoire zu Lëtzebuerg geleescht huet, an der Kasär, deen huet esou ongeféier 6 bis 8 Frang den Dag verdéngt. Dat heescht, do hate mer dann och e Punkt, wisou een dohinner gaangen ass. Mat dëser Ausstellung sollten si all 70 Joer nom Koreakrich e Gesiicht kréien, sollt jidderengem seng Geschicht opgezeechent ginn, fir déi Rekruten, déi nach do sinn, awer och fir d'Famillen an d'Nokommen, déi dat Erlieftent just war kéieren hunn. Eng 60 Personnagen konnten der um Enn nëmme retracéiert ginn, déi Biographien awer sinn ëmsou méi beandrockend. Fir d'éischt emol déi zwee, Kaproll Stutz a Sergeant Mores, déi dëse Krich net sollten iwwerliewen, da vill anerer, déi och duerno fréi verstuerwe waren, oder déi, déi fortgezu sinn, well si sech nom Krich an der jonker Lëtzebuerger Arméi net unerkannt gefillt hunn. De Problem war awer, wou si zréckkomm sinn, sinn et verschiddener, déi sinn um Terrain, kruten déi hir Promotioun dohannen an deementspriechend, wou se zréckkomm sinn, ass et awer esouwäit komm, datt se déi Promotioun erëm wechgeholl kruten. Dat heescht, déi Reconnaissance militaire war net ginn. Dat war, well dat deemools alles am legale Kader nach net do war bei der Arméi. Dat muss ee jo bedenken, dat war eng ad hoc Entscheedung dee Moment vun der Lëtzebuerger Regierung, ze soen, hei, mir gi mat de Belsch mat, Mir hëllefen hinnen, mir gi mat hinnen an engem Comptage a mir deelen hinnen de Comptage mat, fir eeben mat an de Korea ze zéien. Mee dee ganzen legale Basis, déi hannendrun, déi huet nach gefeelt. Dës Ausstellung ass domat also och eng spéit Unerkennung fir dat, wat d'Zaldoten an der Zäit geleescht hunn. Eppes awer, dat konnt och deemools keen deene 85 Fräiwëllegen ewechhuelen, déi kulturell Beräicherung, déi si op der anerer Säit vun der Welt haten An hirer Fräizäit nämlech war deemools a Korea vun den Amerikaner eng ganz Logistik opgebaut ginn, déi et den Zaldoten erlaabt huet an hirem Congé a Japan ze fléien, wou si sech zum Beispill Fotoapparate kafe konnten, woumat dat Erlieftent festgehal gouf, an eng Rei aner interessant Objeten, déi bis haut vun de Famille versuergt goufen. Wou si dann dohinner komm sinn, mam Fliger gelant gi sinn, sinn si ganz nei agekleet ginn, krute Suen a sinn doru lassgeschéckt gi, konnten Tokio an alles besiche goen. An natierlech huet déi ganz Industrie, déi do war, d'Tourismusindustrie, sech och dorobber konzentréiert gehat. Dat wëll heeschen, wa si dohinner komm sinn, konnte se op verschiddene Plazen, op grousse Marchéen, konnte se zum Beispill Pärelekette kafen. Hei hu mer d'Päreleketten, déi de Robert Müller, Ënneroffizéier vum éischte Contingent, senger Fra Thekla kaf hat. An dat eben och nach mat engem schéine Kimono, deen eben och nach ëmmer an der Besëtz vun der Famill ass an dee mer och am Hannergrond hei an der Këscht gesinn. Besonnesch awer déi vill Fotoalbume mat Erënnerungen aus der Zäit a Korea maachen eis et haut méiglech, dat Erlieften vun deemools nozevollzéien. D'Koreaner aus dem Lëtzebuerger Land, wéi si sech nennen, hunn esou och de Lëtzebuerger e Stéck Kultur mat heem bruecht. Am Militär Musée kann een deemno lo wärend engem Joer andauchen an eng skurril Welt, déi sech tëscht Krichsfeld an Tourismus beweegt.
Ufank dës Mounts huet de Service technique vun der Gemeng am Haff vun der Sauerwiesschoul e Container gesat, dee fir d'Besoine vum Conservatoire du Nord geduecht ass. Dat Ganzt war mat engem zimlech groussen Opwand verbonnen, souguer de Rond-point an der Fielsser Strooss huet missen dowéinst deelweis gespaart ginn. Duerfir awer huet de CEM Nord hei elo e flotten Danzsall zur Verfügung, wou wäerte verschidden Danzcouren ofgehale ginn, D'Anzell op der Place Wirtgen an am Haaptgebai an der Sauerwiss bleiwen awer och nach weider bestoen. Déi aus dem Ciné Scala an der Primärschoul sollen allerdéngs elo fir aner Zwecker genotzt ginn.

Also dat Ganzt ass an enger modularer Bauweis, wou dat hei gebaut gëtt. Dat heescht, déi Containere sinn an engem Dag ginn déi opgeriicht. Déi ginn am Fong elo op esou Ploë gesat, op Zillen, fir datt dat alles riicht ass. Dorops gëtt dat da gemaach. Dat heescht, innerhalb vun engem Dag ass et scho bal benotzbar. Dat do ass eng alltägeg Saach, déi mer hei schonn zu Dikrech hunn. Mam Nordstadlycée ass et deen nämleche System, wou dat hei opgeriicht gëtt. Elo wou d'Wieder nees besser gëtt, dierfen och d'Féiss erëm méi dacks an d'frësch Loft. Et gëtt also souloues Zäit, emol méi no hinnen ze kucken. Zu Dikrech gëtt et duerfir eng ganz Rei Pedicuren. Déi lescht an der Rei awer, déi bitt nach méi. wéi nëmmen Féissfleeg un.
Schéinen Owend, ech bin déi Marion vun der Pedicure Marion und René. Mir sinn seit Januar 22 in der wunderschönen Esplanade hier in Diekirch.

Oder Entspannung ist ein Geschenk. Vielen Dank, Eddy!
An dat war et dann awer fir eis Emissioun vun haut aus der Brasserie beim Louis. Den 8 Mee ass hei owes natierlech och erëm déck Fiesta ugesot. Wéi an all deenen aner Bistroen op der Plaz och. Also net verpassen den Artemé op Dikrech ze kommen. Och déi nächste Kéier begéine mir eis dann nees an engem anere Café hei. Bis dohin soen ech iech Äddi, wënschen iech eng ganz schéin Zäit a loossen iech elo mat eisem Agenda. Bis dann.
Nach bis den éischte Mee ass am Kulturhaus zu Dikrech déi drëtt Ausstellung vum Kënschtlerkollektiv Arc. Ze gesinn. Och Arc Brel 3 dierft nees mat ville flotte Konschtwierker iwwerraschen. Net nëmmen hunn d'Membere vum Grupp hir eng breet Palett u Wierker ze weisen, ënnert den Exposanten sinn och eng Partie ganz bekannte Nimm, wéi zum Beispill d'Patricia Lippert. Déi Kéier awer gëtt et och e Special Guest, an zwar déi ukrainesch Molerin Christina Mikul. Déi iwwernächst Woch dann ass freides den 29 an samschdes den 30 Abrëll nees. Frejus Braderie zu Dikrech ugesot, wou Dir rëm no Loscht a Laun an de Buttiker no gudden Affairë siche kënnt. Esou eng Shoppingtour duerch Dikrech huet natierlech de grousse Virdeel, dass een dono oder dotëscht iwwerall flott Plaze fir ze raschte fënnt, wou een déi gelongen Akeef bei engem gudde Patt oder am Äffel feiere kann. Den 13. a 14. Mee iwwerdeems sinn nees d'Porte ouvertes vum Conservatoire du Nord zu Dikrech an zu Ettelbréck, woubäi d'Kanner a verschiddene Course kënnen d'Instrumenter kenneléieren an och selwer ausprobéieren. Donieft sinn och musikalesch Animatioune geplangt. Verschidde Course sinn iwwregens vun elo un ënner bestëmmte Konditioune gratis. Nei ass dobäi dëst Joer, dass d'Inscriptioune fir de Conservatoire du Nord de selwechten Dag wéi d'Porte ouverten ufänken, een sech also direkt op der Plaz kann aschreiwen. Fir d'Anciens élèves sinn d'Inscriptioune scho virdrun. Déi fänken den zweete Mee un. Bei där Geleeënheet kann ee sech awer och schonn déi nei Expo virmierken, op déi de Conservatoire an d'Gemeng Enn Abrëll am Geschichtsmusée an an der Aler Kierch invitéieren. Le son des gravures ass eng Ausstellung, déi wäertvoll Konschtgravuren aus dem Ufank vun der Renaissance weist, déi vun ale Museksinstrumenter completéiert ginn an de Visiteur mathuelen, Op eng musikalesch Rees vum 16. bis an d'nonzéngt Joerhonnert. Net ze vergiessen awer och de Concert Jazz en Herbe den 29 Abrëll owes um 7 an der Dikrecher Stuff. Dëse Concert huet jo misse verluecht ginn. Elo also kënnen d'Schüler aus dem Departement Moderne vum Conservatoire du Nord also awer nees hiert Kënnen zum Beschte ginn a fir gutt Laun bei flotten Jazz a Big Band Kläng suergen. De Concert geet bis owes um 10. Am Autosmusée iwwerdeems fänkt Ufank Mee nees eng nei Ausstellung un. No de séieren Alpin-Rennween geet et elo ee Joer laang hei e bësse méi gemittlech zou. Thema vun der neier Expo ass nämlech Départ en vacances an do gëtt et ganz nostalgesch. De CNVH weist nämlech wéi fréier an d'Vakanz gefuer ginn ass.